Helo, yn y fideo yma mi oeddwn ni'n creu animeiddiad stop motion. Um, mae llawer o apps ar iPad ag Android sy'n galluogi chi wneud hyn. Da ni yn ddefnyddio Stop Motion Studio heddiw, sydd yn agor fel hyn. Os gliciau ar New Movie yn y chwith, Mae e wedyn yn agor y camera fyny. Cwpl o reolau pwysig, mae'n holl holl bwysig nad ydy y camera neu'r iPad yn symud o gwbl trwy'r holl ffilmio. Yym, er mae cyfres o lyniau da ni'n gymryd, os da chi'n symud y camera rhwng dwy lun, mae e'n mynd i wneud i'r ffilm edrych yn wael. Felly, i ddechrau ffwrdd, ni glirio y sgrin fel bod di, dim byd heblaw'r cefndir gennau, a dwi'n pwsio'r botwm mawr coch i gymryd fy llun cyntaf. Am deg wir, mi fu dau llun efo dim cefndir. Dwi wedyn yn mynd i ddechrau symud fy nghymheiriad cynta. Dwi o'n top i ben o'n dangos fela, tynnu llun. Wedyn rhwng bob un llun wedyn, dwi wedi symud fy nghymheiriad ychydig bach bob tro. Mae'n bosib clicio ar y sgrin os ydych chi eisiau ffocysu'n iawn ar eich cymeriad neu be bynnag sydd ganddo chi ar y sgrin. Symudiadau bach bach bach, y lleia ydyn nhw, y mwya llyfn fydd y fideo ar y diwedd. Felly, pan nghymeriad i, i symud hyd y sgrin, os oes rhywun pwyso'r cymeriad drosodd a ddim yn siŵr lle roed o'n ôl, mae'r botwm ar y chwith fan hyn, dwi'n gallu symud o i weld y llun dwytha, er mwyn roed y cymeriad nôl yn yr un safle, ac yn eu symud yn barod ar gyfer y shot nesaf. Maen nhw'n galw hwnna yn, yn nionyn, neu'r winwns. Os dwi'n cymryd llun ac a gan gymeriad mewn llaw i'n shot, mae'n bosib dal o'ch bus ar y llun sydd y problem. Tap pan efo, a dewis delete. Y funud dwi'n hapus efo'r ffilm sy'n gen i, os dwi eisiau wylio fo, mae'r botwm play uwch ben y botwm tynnu llun. Allai wylio nôl i weld beth sy'n digwydd. Nawr, os di wedi gyflym wedyn, mae'r olwyn dewisiadau lawr fan hyn yn bosib i arafu fo neu i gyflymu fo. Mae fideo da um, angen lot o lyniau, 70, 80 mwy y mwyaf y gorau, ond pan maen nhw'n hapus efo fo, maen nhw'n gallu mynd ôl a newid yr enw drwy glicio ar My Stop Motion Movie yn y top. am yr adeiladwr. A wedyn, os dwi'n hapus efo, os dwi'n gallu gael o allan o'r iPad, drwthio'r botwm allforio, sef y sgwar efo saith i yn y gwylod. Nawr, os dwi wedi gallu ychwanegu cwpl o bethau at y fideo drwy ddefnyddio yr clipfwrdd yn fan hyn, fel ydych chi'n gweld, mae yna ddewis o deitlau neu o siapiau gwahanol. Ar yr ap yma, mae rhaid talu ar gyfer rhan fwyaf ohonyn nhw, ond i fod yn onest, does dim wir eu hangen nhw, oherwydd os ydych chi'n cael yr fideo allan, efo'r botwm allforio, a mynd i Export Movie, mae'n bosib arbed o i'r camera roll, a wedyn i fewnforio mewn i iMovie ac adio lluniau, teitlau, be bynnag dych chi isio. A dyna, yn syml iawn, sut mae creu animeiddiad stop motion.